Essalawmaleýkim gadyrly adamlar! Hezreti Büreýde baradaky gürrüňdeşligimiziň üçünji bölümini, ýagny jemleýji bölümini siziň dykgatyňyza hödürleýäris. Taryhy çeşmelere ser salanymyzda, Hezreti Büreýdäniň Merwe Resulullah sallallahu aleýhi wesellemiň buýrugyny ýerine ýetirmek maksady bilen gidendigi mälim görünýändir. Taberanynyň rowaýat eden hadysynda şeýle diýilýär, Eý, Bureyde, toparlar boljakdyr. Sen Horasana gidýän topara gatnaş. Soňra Merw şäherine gidýän topar bilen bilelikde bol. Ol ýeriniň halkyna erbetlik galtaşmaz. Çünki ol ýerini Zülkarneýn binýat edip gurnandyr. görnüşinde bellenip geçilipdir. Ýakut el-Hamewi ýokardaky hadysy rowaýat edende şu goşmaça maglumatlary hem belläp geçipdir. Ol ýerini, ýagny Merwi, Zülkarnaý gurnandyr we ol ýerde namaz okandyr. Derýalary bol bolup, bereket bilen akarlar. Her bir girelgesinde üstünde gynyndan syrylan gylyçlary bilen sakçylyk edýän melekler, perişdeler bardyr we kyýamata çenli ol ýeriniň halkyndan erbetligi uzaklaşdyrarlar. Ahmet bin Hanbeliň Müsned atly kitabyndaky hadysa bolsa Serwerimiziň gönümel hezreti Büreýdä ýüzlenmezden, Menden soňra birnäçe toparlar boljakdyr. Sizem Horasan toparyna gatnaşyň. Soňra Merw şäherine ornaşyň. Çünki ol şäheri hezreti Zülkarneýn binýat edip gurnapdyr. Ol ýer üçin bereket dogasyny edipdir. Halkyna erbetlik ýanaşmaz. diýenligi bellenip geçilipdir. Musulmanlar Merwe gelenlerinden soňra ilki bilen Benimahan metjidini salypdyrlar. Merw mundan soňra täzeden abadanlaşdyrylypdyr we medeniýetiň merkezine öwrülipdir. Musulmanlar Merwdäki kitaphanalary we binalary gorap saklapdyrlar. Mundan bu ýana Merw Horasanyň merkezi şäheri bolupdyr. we emewiler döwründe hasam baý bir ylym merkezine öwrülipdir. Merw bir tarapdan Kuran, tefsir, hadys, tasawwuf, ýagny sopuçylyk ýaly dini ylymlarda we beýleki takyk, matematika, fizika, astronomiýa we şuňa meňzeş ylymlarda, ösen bir şäher bolşy ýaly, syýasy arenada hem möhüm merkez bolup dur. Ady çeşmelerde agzalmadyk hem bolsa, güýçli bir ähtimallyk bilen Hezreti Büreýdäniň Merwiň ilkinji kazy bolanlygy bellenip geçilýär. On bir ýyldan gowrak Wagt Merwde ýaşan hezreti bir öýde Horasanyň halkyna söhbetler edipdir we olaryň ruhy taýdan kämilleşmeklerine uly goşant goşupdyr. Bu topraklarda yslam nurunyň ýaýramagynda we ornaşmagynda onuň yhlas bilen çeken zähmetleriniň täsiri örän uludyr. Ol Merw, Nusaý, Abiwerd, Sarahs, Kerki ýaly şäherlere aýlanyp, ol ýerleriň halkyna yslam dinini öwredip, wagyz-nesihatlar edipdir. Beýleki sahabalar bilen bilelikde hezreti Büreýdäniň Merwe gelmekligi bu ýerde dini ylymlaryň ýaýramagyna sebäp bolupdyr. Hususanam hezreti Büreýdäniň Pygamberimizden köp sanly hadyslar rowaýat etmekligi onuň uzyn ýyllar Serwerimiz sallallahu aleýhi wessellemiň ýanynda bolanlygynyň netijesi. Ol hadys ylmynyň Merwde ösmeginde we kämilleşmeginde uly goşant goşupdyr. Ogullary Abdylla we Süleýman hadyslary ilkinji gezek kitap halyna getiripdirler. Mundan başga-da, Hezreti Büreýdeden soňra Fykgul hadys ylmynda onuň yzyn ýöreden birnäçe Merwezi lakamly hadys alymlary ýetişipdirler. Hezreti Büreýde Merwde iň soňky wepat bolan sahabadyr. Geliň, ýene-de hezreti Büreýde razylýallahu anhyň gürrüň beren hadyslaryna bilelikde göz aýlalyň. Hezreti Büreýde Resulullah sallallahu aleýhi wesellemiň hezreti Ala ýüzlenip, şeýle diýenini aýdýar. Eý Aly! Nämehreme ilkinji gezek gözüň düşensoň, ikilenç gaýtalap seretme. Sebäbi birinji tötänleýin seredeniň seniň üçin bagyşlanar, emma ikilenç bilkastlaýyn seretmekligiň bagyşlanmaz. Abdullah bin Büreýde radiýallahu anh kakasyndan şu hadysy gürrüň berýär, Resulullah sallallahu aleýhi wesellem şeýle diýdi, Size mazarlyklary zyýarat etmegi gadagan edipdim. Ýöne mundan beýläk zyýarat edip bilersiňiz. Gurbanlyk etlerini üç günden kän saklamaň diýipdim. Indi näçe gün saklasaňyz saklap iýip bilersiňiz. Ýene-de hurma şerbetini diňe tulumlardan içiň diýipdim. Indi her hili gapda Hurma şerbetini içip bilersiňiz, emma serhoşlyk berýän içgileri içmäň. Ebul Melih radiyallahu anh şeýle rowaýat edýär, Bulutly bir gün Büreýde bilen biledik. Namazy wagtynda okamak üçin howlugyň, gijikdirmäň! diýdi. Sebäbi Resulullah sallallahu aleýhi wesellemden şeýle eşidendigini aýtdy, Ikindi namazyny terk edeniň,